Jiena infatti din il-kwistjoni kienet qamet kif għedtlek xi sentej ilu bil-cartoons tad-Danimarka u jiena għalkemm ovvjament ir-reazzjoni assolutament ma naqbilx magħha, jiġifieri li kien hemm dak il-protesti eċċetera eċċetera u li mietu n-nies u dan u anki f'dal-każ li nqatlu sbatax-il ruħ, assolutament dak huwa valur għalija suprem, il-ħajja tal-bniedem kif qal Laif. Però wieħed irid ikun attent. Jiena, jiena għandi rispett kbir lejr-reliġjonijiet kollha. All right? U jiena m'għandi ebda dritt dak li hu sagru għal ħaddieħor nirridikolah. Nirridikolah b'mod li jweġġa' u u jweġġa' propju fis-sentimenti tiegħu. Jiena pereżempju dal, dal, dal-Charlie Hebdo, jiġifieri da magħruf li jattakka r-reliġjonijiet kollha, anki r-reliġjon Nisranija. U tawni eżempji u qrajt eżempji, ta' kif ikkritikaw ir-reliġjon Nisranija anki fl-iktar ħaġa għażiża tagħha, Eżempju, daħlinna jiġifieri s-SMS.
fl-Ewkaristija biex ngħid hekk. Ħa ħa ħa nwaqqaf le ħa nwaqqaf hekk l-diskors tiegħek. Daħlinna s-SMS tas-Semmieħ tagħna. Qalilna l-qtil huwa kundannabbli ma nixtieq nisma' fuq x'karikaturi jidhru f'Charlie Hebdo. Jiġifieri, Ekku, da, jien da, għandi da, quddiemi t-tip ta' ftaħt il-Google karikaturi. sempliċi kemm tikteb Charlie Hebdo tikteb cartoon u jitilgħulek sensiela

l-ikonografija Nisranija għandna l-immaġini tal-bniedem mislub li huwa għarwien, imma ma jidhirlix li dik hija immaġini li teżisti għall-poplu Musulman, li jiena nġib il-profeta b'mod għarwien sakemm, jiġifieri ma nafx x'raġuni hemm li jiena qisni nonqos mir-rispett. lil xi ħadd ieħor b'dak il-mod. Jiġifieri li aħna li ma nifhmux huwa li għalina il-bniedem għarwien mhux daqshekk diżrispettuż għax aħna għax il-kurċifiss tagħna huwa għarwien. Imma li jien nagħmel hekk fuq il-profeta għal xi ħadd li m'għandux dawn it-tip ta' immaġni tagħna naħseb isma' hemm raġuni daqshekk sagra importanti li jiena nġib dan it-tip ta' immaġni. Immaġina, immaġina li dawwar.
Nsemmilek każ, qed semmi l-Kristu għarwien, l-iskultur Anton Agius f'De La Salle, fil-Kulleġġ ta' De La Salle, għandu kurċifiss, Kristu fuq is-salib u liebes ġins. Jiena naħseb jien qatt ma rajt Kristu liebes ġins. Mid-dehra meta kien għamel kien għamel din l-iskultura ma niżlitx għasel. Ma niżlix tajba għax tmur totalment il-kontra mill-ġbija li għandna ta' Kristu, ġifieri l-istess paragun. Ekku, jien nixtieq nagħti eżempju jien, kieku dal-kartunis, pereżempju, xi ħadd jagħmel kartun ta' ommhom biex ngħidlek bħala prostituta. Jieħdu gost biha di. Jieħdu gost biha. Għax din, din, tittiġbed ċerta linja. Però assolutament ġifieri jiena kif għal Father Savior, eh, kontra s-soluzzjonijiet li ttieħdu. Iżda inti inti għandek mezzi biex inti tipprotesta kontra kartuns bħal daw u biex ngħid hekk f'ċerti każi aħjar tħallihom għaddejjin ċerti affarijiet għax iktar ir-riżultat se jkun kontra dak li tixtieq. Qed tifhem? Għax inti meta l-ħaġa projbita ssir iktar hekk ssir iktar ħelwa mbagħad, issir iktar popolari hu. Ekku. Kif tipprojbiha.
Palma ġara dal-każ tal-film The Interview. Laj, ekku, The Interview sa nistgħu nkellmu wkoll. Nitkellmu fuq laj. Jekk ngħid kelmetejn ukoll fuq dan is-suġġett, aħna wkoll nemmnu fil-freedom of speech, imma ngħidu li libertà tal-espressjoni hija mhix libertà li tgħid dak li trid, ħażin jew tajjeb, imma l-libertà tal-espressjoni bl-għaqal u bir-responsabbilità. Aħna nemmnu fil-libertà ta' espressjoni, imma l-libertà li hemm għandha limitu tagħha għax kulħadd hemm jekk nitkellmu dwar affarijiet oħrajn, fuq kull ħaġa hemm limiti. Pereżempju, jekk insuqu fit-triq Hemm limiti li ma nista' insu iktar minn dak il-speed u għandi biex nagħraf il-mera u dawk l-affarijiet kollha, kif għandi biex insu il-karozza. Meta jiġi il-freedom of speech aħna ngħidu li nitkellmu dak li inħoss jien, le. Hemm kull ħaġa fid-dinja għandha regoli tagħha u l-istess ħaġa għandha nħasseb freedom of speech. U freedom of speech ma jfissirx li inti tilgħab mal-sentimenti tal-oħrajn. Ir-rispett huwa prinċipju fundamentali fil-bnedmin kollha. Nistgħu nesprimu ruħna imma bil-mod tajjeb, bil-kliem tajbin u bil-limiti tagħna. U l-Iżlam, jekk ngħid li l-Iżlam jgħid li fil-Quran Imqaddes Alla jgħid biċ-ċar li ħa nikkota mill-Quran, Alla jgħid li ħa traduzzjoni għandi bil-Ingliż issa quddiemi, He said that, they said, the Jews, none shall ever enter heaven unless he be a Jew or a Christian, these are their vain desires, say, produce your proof if you are truthful. And then he says have the taken guards beside him say bring forth your proof. I mean kulħadd li jgħid xi ħaġa, l-Iżlam jgħid iva, tista' imma għandek biex tippreżenta argumenti dak li tgħid, dan ifisser li hemm libertà tal-espressjoni, l-Iżlam ma jgħidx li religion ma tistax tgħid mistoqsija, inti tista' tikkritika, inti għandek kull dritt biex tistaqsi kemm trid, pereżempju jien bħala Musulman dejjem ngħid Meta xi ħadd jgħidli nista' nistaqsik mistoqsija jiena dejjem tweġiba tiegħi li inti tista' tistaqsini elf darba. Għax mistoqsija u kritika mhuwiex ħażina imma il-mod kif nagħmlu xi darba jagħmlu ħażin. Għandna diversi SMS's. Xi ħadd fuq 1038 qalilna wasal iż-żmien li d-dinja tagħraf li dawn l-atti qegħdin isiru minn individwi jew gruppi li żgur ma jappartjenu l-ebda reliġjon fis-sens tal-kelma. Jinqdew biss bir-reliġjon, dawn fl-opinjoni tiegħi huma nies bi sfruttament mentali u taħwid emottivament estrem li ma jwassal għal xejn għajr għal kwalità jew kategorija oħra ta' kriminalità ħarxa u estrema kontra l-umanità. Iffirmat Jay Borg minn Ħal Qormi. Għandna wkoll SMS ieħor mingħand wieħed 014 Qalilna meta gazzetta żżeblaħ kwalinkwe reliġjon, mhix libertà tal-istampa iżda abbuż, min jippubblika oxxenitajiet għandu jiġi miżmum mill-awtoritajiet. Mhux maqtul, eh? Le, le. Sewwa, jiġifieri ħa niftehmu ċar. Għandna, fuq it-telefon għandna lil Ġorġ Mallia, l-kartunist. Bonġu George. Kolla sew. Għawek orrajt, kollox sew. Grazzi tal-li aċċettajt u koll istadina. Għadni u għost nisma diskussjoni bejn il-sinjuri li għandek emmek. Grazzi. George, għan saqsijlek dil mistoqsija Inti bħala kartunist, eh, sa fejt tasal il-liberta tal-espressjoni tijak? Kont, eh, Tpinġihom dawn l-immaġni. Hekk għandek gladitur li kelli jien bordieri, u din għandha xi ta' problema issa, ma nistax nasal sa abgħad ngħid, imma żomma, niċċajta Lawrence. Ejja. Jiena naħseb illi min jista' jidħol fil-merti tal-mod kif qegħdin jitkellmu Salvu, Lawrence u s-sinjur ieħor li għandek hemmhekk. Jiena dak li nixtieq ngħid huwa tliet affarijiet, li aħna rridu nħarsu lejn tliet aspetti ta' din is-sitwazzjoni. L-ewwel nett, iva, il-libertà tal-kelma. Mela, Il-libertà tal-kelma hija assoluta. Issa dik hija kwistjoni ta' kif tħares lejha fil-kuntest tal-kultura li tgħix fiha. Fil-fatt dak huwa t-tieni punt. Il-kultura. Il-kultura nazzjonali tiddetermina fejn tmur f'dawn l-affarijiet. Issa, il-kultura nazzjonali Maltija, li hija anke ħafna vordieri influwenzata mill-kultura nisranija, ċerti affarijiet qas biss tikkonċefihom. Dik il-kultura nazzjonali Franċiża u dik Daniża semmiehom Lawrence fil-fatt ftit ilu il-cartoons tal-Jilins Posten. Il-cartoons tal-Jilins Posten kienu intenzjonati speċifikament biex jittestjaw il-limiti tal-freedom of expression. Li ġara nafu bordiri kien hemm esplużjoni għax kien hemm mbagħad eh, nuqqas ta' eh, aċċettazzjoni dik il-ħaġa minn estremisti. Fil-fatt, sal-punt li l-cartoonist Kurt Westergaard attwalment kien attakkat minn estremist b'mannara f'daru stess. Fuq din qed nagħrfu l-affarijiet kollha. It-tielet punt imma huwa l-għodda nnifisha tal-kartun. Issa, il-kartun innifsu huwa dak li nħobb insejjaħlu jiena blunt instrument. Mela huwa mod kif inti tgħaddi kumment f'mod viżwali u fid-dinja tal-lum il-viżiv huwa importanti ħafna u iktar qawwi mill-kliem attwalment għaliex tieħu l-impatt mal-ewwel daqqa biex ngħid hekk. Huwa mod kif tgħaddi kumment u huwa mod tajjeb ħafna wkoll kif tgħaddi insult. Issa, jekk inti għandek l-intenzjoni li tinsulta mela kartun huwa mod tajjeb ħafna kif tagħmlu dal-ħaġa u mod effettiv. Imma ovvjament imbagħad hemm l-intransiġenza tal-clash of cultures. F'dan il-każ kellna kulturi reliġjużi f'dan is-sens estremisti illi assolutament ma jaċċettawx illi jkun hemm din l-espressjoni libera minn dawn il-cartoonists u r-riżultat nafuh. Imma inti kieku? Kieku jien kelli nagħmlu? Ara, jien ovvjament għandi l-limiti tiegħi, jiena ngħix fil-kuntest Malti. Jiena stess, f'ħdiri, għandi linja ta' etika. Żgurissimu li ma kontx nagħmel il-cartoons estremi li hemm fil-Charlie Hebdo. Imma għandi rispett kbir lejn dawn in-nies illi għax jemmnu hekk u għaliex il-kuntest kulturali ta' pajjiżhom jippermettilhom, irnexxielhom jagħmluha.
Għansemmilek każ ipotetiku, George. Il-kartuns li kienu jidru per eżempju fi żmien il-Ġermanja Nazista kontra l-Lut. Sewa. All right? Eh, dawk huma aċċettabbli per eżempju?
fil-fatt kumbrazzjoni għandi kif rajt il-kartun li għamel il-komik fil-fatt komik strip li għamel Joe Sacco l-bieraħ eh, Joe Sacco l-kartunist Malti li iva. magħruf mad-dinja kollha fejn appuntu penġa Lhudi qiegħed jgħodd il-flus u qal speċi art. Illum naċċettawha din, imma konna naċċettawha fin-1935, pereżempju, jew 1936. Hekk hu. Again, il-kuntest storiku did-darba, Lawrence. F'dal-każ, il-kuntest storiku huwa wieħed ta' estremiżmu Mużulman. Loġikament, jekk jien allura ħa noqgħod kwiet issa għaliex hemm l-estremiżmu Mużulman qed jgħidli biex noqgħod kwiet, dan ifisser li l-estremiżmu Mużulman qed jagħlaq l-ħalq lili.
Weri aħna hawnhekk qegħdin ngħidu issa, jien għandi arma. Issa dik l-arma nista' nużaha jew nista' ibeżżgħuni li ma nużahiex. Weri hija kwistjoni ta' mill-ġdid, kuntest. Il-problema hija jekk inti tagħmel limitu fuq l-espressjoni tal-kelma f'dan is-sens, fejn se jieqaf dak il-limitu? Jista' jkun naslu f'punt fejn ikun hemm estremisti ta' reliġjon partikolari li ma jogħġbuhomx ix-xagħar bjond eventwalment. Allura jiena kolli bilfors li lil kull min għandu xagħar bjond nisbaħulu iswed? Ġifieri wieħed irid joqgħod na' attent hawnhekk fejn sa mmorru biha din. Jiena nemmen illi Jekk inti f'pajjiż għandek kultura ta' tip partikolari, u Franza huwa pajjiż sekulari u pajjiż illi jaċċetta minn dejjem għandu storja fil-fatt twila ta' satira pjuttost qawwija u ħarxa, mela allura sa ċertu punt dak il-pajjiż ħa jaċċetta dik is-satra, pajjiż bħal Malta ma jaċċettahiex. Inti stess semmejt il-biċċa tat-Trinità li kienet fuq il-Qorti. Ma naħsibx li hija l-każ il-każ ta' Franza u Malta, ta'. Skużi? Ma naħsibx li hija l-każ ta' Franza u Malta. L-Ingliżi għandhom fil-common law il-kunċett ta' in good taste. Iva, iva, iva. Qed tifhem, ġifieri f'kull kuntest. In good taste or in good taste, imma l-argument huwa da. Franza Id-Danimarka, l-Italja, semmejt l-Italja jiena issa, ħafna pajjiżi bħall-Olanda pereżempju, hemm ma hemmx din il-kunċett ta' lingua taste. Li hemm huwa, inti għandek il-libertà li tgħid dak li trid, ovvjament huma tebi liġijiet tal-livell, bħalma għandna f'Malta. Mela dak li jkun għandu mod kif jirrikorri biex jirbatti jekk ikun ħaleh. Eżattament, jiġifieri George, l-għodda li jien nista' ngħid li rrid hija għodda limitata, mill-libertà tal-oħrajn. U jiena, jiena nħobb ngħid xi ħaġa li kien ikkwotajha lil xi ħadd darba, li you're right to swing your fist, stop where my nose starts. Ekku, jiġifieri dan hu punt validissimu. Min-naħa l-oħra, I can't stop you from swinging your fist, qed tifhem l-argument tiegħi, nista' imma b'xi mod imbagħad nirrikorri biex niddefendi lili nnifsi. George, pereżempju.
Li ma naqbilx miegħu huwa li tirrikorri billi tiddefendi lilek innifsek u l-kunċetti li għandek billi tidħol u toqtol ovvjament. Hemmhekk fejn irrid immur għal punt ieħor jien, George, jiġifieri dak issa nispera jkollna ċans nagħmluh iktar tard. Le, George, pereżempju, f'pajjiżi bħall-Ġermanja u l-Awstrija, huwa reat jekk inti tiġġustifika l-Olokawst. Allura jekk nagħmel kartun niġġustifika l-Olokawst jien, x'inhi l-pożizzjoni tiegħi? Kif fil-fatt għamlu.
Eh, kif fil-fatt għamlu. Eh? Naqblu hawnhekk.
Eh. Jien personalment bħala Ġorġ Maldija, qas biss tgħaddili minn moħħi li nagħmel kartun pedofilu pereżempju. Għazbis għaddili minn moħi li nuża b'xi mod il-kartun tiegħi biex ninstiga hate crimes u dawn kollha qegħdin fil-liġijiet kważi tal-pajjiżi demokratiċi kollha. Mela f'dak il-każ hemmhekk inti li qed tagħmlu qed tikser liġi, mhux sempliċiment tesprimi ruħek b'mod b'mod liberu qed nifhmu l-argument tiegħi. Imma fil-kuntesti l-oħrajn kollha mbagħad fejn m'hemmx liġijiet xi projbuk, m'hemm xejn xi jżommok milli inti tgħaddi kumment leġittimu jekk inti temmen fih. Le, tgħaddi kumment leġittimu, però fi ħdan, fi ħdan f'termini ta' rispett ukoll. Ma nistgħux nitilqu dawn. Hemmhekk fejn hemm imbagħad l-għodda tal-cartoonist, Ralph. Hemmhekk fejn il-cartoonists, kulħadd ovvjament l-għodda, dan bħal kull ħaġa oħra. Jien sikkina nista' nużaha biex naqta' biex ngħidlek għaxra l-patata biha. Hawn min juża sikkina biex joqtol biha. Loġikament, il-cartoonist għandu l-għodda f'idejh, u mbagħad hija kwistjoni ta', ovvjament, il-linja ta' etika li għandu l-cartoonist individwali u fejn se jasal fiha. Mela, kif qal Sacco fil-fatt, when, uh, when I draw a line, I also go over a line. Ebda eh, qed niftakar, George. Isser, speċi da' liema linja, xie linja ta' perċezzjoni. Il-linja tal-estremist Mużulman kienet ħafna aqreb lejn li jieħdu għalihom mil-linja tal-Franċiżi in ġenerali.
The pen is mightier than the sword, insomma.
F'dal-każ, the machine gun happened to be slightly mightier.
Grazzi ħafna George tal-intervent tiegħek. Nawguralkom kumplament tal-programm. Grazzi lilek.
Grazzi u l-ġurnata u s-sena t-tajba wkoll għax l-ewwel ċans li kellna. Grazzi. Laik.
Iva jien qed ħadt pjaċir biex semmejt Sur George Malija anke l-bira semmejt fuq l-aħbarijiet ta' TVM. Il-punt jien ngħid li issemma li l-libertà tal-espressjoni huwa assoluta jew le. Fil-opinjonijiet tiegħi bħala bniedem, anke bħala bniedem, jekk mhux nitkellem bħala fuq ir-reliġjon tiegħi, bħala bniedem jien ngħid li fid-dinja xejn huwa assolut. Hemm kull ħaġa li naraw hemm limiti u regoli tagħha. Nużaw il-mobile hemm regoli, nużaw l-internet hemm regoli. Insuq il-karozza hemm regoli. Kullimkien hemm regoli, anke jekk tikteb xi ħaġa fil-gażetta hemm regoli. Imma meta jiġi l-cartoonist jew il-karikaturi, huma iva, huma hija għodda, imma għaliex ma nistgħux dik l-għodda b'mod tajjeb li joħroġ l-imħabba u mhux mibegħda? Għax meta toħroġ mibegħda minn xi ħaġa, dan ma nistax ngħid li din hija l-espressjoni freedom of speech, dan joħroġ mibegħda. U din l-mibegħda fl-aħħar was translated fil-qtil ta' persuni, il-bniedem. Jiena ma naqbilx ma' dak, dak li diġà għedt, imma jekk naraw li dik it-triq se Mhux se tasal lejn x'imkien għaliex qed nimxu fuq dik it-triq. Dik hi l-għaqal li Alla tana bħala l-bnedmin aħna biex nużaw kull għodda bl-għaqal, b'wisdom. U t-tieni qal pereżempju il-kultura. Iva hemm bżonn li naraw il-kultura ta' kull pajjiż fejn dawk l-affarijiet jidhru, imma issa d-dinja saret vilaġġ globali. L-affett ta' affarijiet li qed isiru fil-Franza, fil-Pakistan, fin-Nigeria, kullimkien qed inħossuhom. Għalhekk ma nistgħux nitkellmu bil-kultura ta' xi pajjiż biex issa sirna kultura waħda fid-dinja kollha għax il-villagg, id-dinja saret global. Village Global. Like, ħa jkolli nwaqqaf il-qanwaff hekk għax sarilna l-ħin biex ngħaddu għall-ġabra ta' aħbarijiet fil-qosor u mbagħad għandna ftit riklami u nerġgħu lura biex inkomplu diskussjoni naqraw il-SMSs li bagħttulna wkoll inħeġġiġkom biex mbagħad wara li nidħlu lura mill-aħbarijiet ikollkom ċans intom is-semmija ċċemplu għax it-telefon hawn ma waqafx iċċempel iżda ma kien ma stajtx nieħu t-telefonati tagħkom x'inniġu lura Inwegħedkom li ħa jkollkom iċ-ċans kollu biex tgħidu tagħkom, importanti li żżommu fil-qosor. Ħa nieqfu għalissa l-aħbarijiet, inkunu magħkom daqs ħames minuti oħra.